So my smile is beautifully white and to him it looks more precious than all the diamonds in the world. Crest 3D White Deluxe, your smile is dazzling. Upim, issa wkoll fi triq Melita l-Belt, dejjem bi prezzijiet konvenjenti. Upim, fi triq Melita l-Belt u l-kumpless ta' Dukes Rabat Għawdex.

Il-Qorti tal-Kunsill tal-Ewropa tordna biex jitneħħew il-kurċifissi mill-iskejjel fl-Italja. Int x'taħseb? Huwa ġust li timponi ħaġa bħal din? Din tista' tkun imposta f'Malta wkoll. Xarabank jiddiskuti dan il-każ. Jekk inti tkun magħna tiddiskuti, ċemplinna

Nirringrazzjaw lil Go, Pjazza Reġina u Atlas Insurance, nirringrazzjaw ukoll lil Crosscraft li tina rigali hawnhekk għandha jiġu fis-sala, grazzi Robert tal-Crosscraft. Mela, malaj fil-qosor wiġibna id-domanda dawn iż-żgħażagħ li għal sena sħiħa jiltaqgħu jekk se taqtalhom is-sorpriżi u l-affarijiet se jqogħdu jagħmlu dawn. Naħseb li rridu nkunu ġusti maż-żgħażagħ kollha. Hawnhekk hawn preżenti naturalment għax interessati ħafna nies li huma interessati u involuti fil-festi. Però jeżistu nies oħrajn li anke jħobbu l-festa jew ma jħobbux il-festa li naturalment ma jiġux hawnhekk. Imma jiġifieri li ngħidu li ż-żgħażagħ tal-parroċċi tagħna jew jaħdmu fl-armar jew jieħdu d-drogi naħseb insult liż-żgħażagħ. No, no, Naħseb ma l-insult aċċetti. liż-żgħażagħ. Ma aċċetti, ma Naħseb aċċetti. bodiri Qed- hawn qed- qed hawn minuta. hawn għexieren ta' żgħażagħ li jaħdmu fl-armar. Hawn għexieren ta' żgħażagħ li jieħdu d-drogi u hawn mijiet ta' żgħażagħ li jagħmlu affarijiet oħra tajbin kemm fil-Knisja u kemm mhux fil-Knisja. Anke mhux il- Jekk dan l-inċentiv fejn qatalhom ħa jmorru fil-ħażin. Tista' tieni linja? Tista' tieni linja? Ħallejtek tgħid affarijiet ma waħda minnhom. Jiġifieri, jiġifieri hemm żgħażagħ oħra li laqas huma involuti fil-każini jew mhux involuti fil-Knisja u jagħmlu affarijiet tajbin. Ma noqogħdux ngħidu Dawn bħalhom da żgħażagħ. Ma noqgħodux ngħidu. Qegħdin hemm qegħdin hawn. Jimporta nitkellem. Kompli, kompli. Għajjina tnaqbel miegħek. Le, ma xalfej taqbel miegħek. Dawn bħalhom. Flok qegħdin hemmhekk qegħdin il-każin. Ma xalfej taqbel miegħek. Jiġifieri, għax tista' tmur il-każin u tista' tmur tieħu drogi u tista' tagħmel ħafna affarijiet. Okej, ħafna każa jagħmlu affarijiet. Ħanajt ħaġa. L-ewwel għadna għax jiswew 7000 nofqu 7000. Is-7000 lira fejn qed imorru? Ant għaż-żeba, ant ta' drab, ant ta' kollox, ant ta' dawl, qed ngħixu l-familji bihom daw, daw mhux qed naqbad u narmihom. Il-flus li nonfqu għall-festa qed imorru għand nies li jgħixu l-familja tagħhom minn dal-affarijiet. Okej, Father Toledo għandna nara James Catania, se neħduh ftit naraw ftit ieħor ħabba qiegħed hemmhekk minħabba qed jitkellem fuq in-nar huwa persuna illi anka għandu Facebook ġabar petizzjoni se nkunu miegħu minn ftit ieħor. Għajdilna, għamilna esperiment ukoll fuq in-nar Morna ma nafx jgħidulu da l-istrument x'jgħidulu Norma. Ikejjel id-decibels u ċċekkjajna daqsxejn l-istorbju. U għandna professur se jgħidilna fuq l-istorbju. Għajdilna fader! L-għonet nirringrazzjak tal-li tajtni din l-opportunità biex fl-aħħar insemmgħu leħenna u kollha l-avorja qegħdin hawnhekk fil-minoranza, ma jimportax. Nixtieq nagħmel ħsieb żgħir anke fuq id-dokument. Li tinkwitana aħna bħala Knisja hija meta tmur tiftaħ il-YouTube U fuq il-YouTube tara ċelebrazzjonijiet tal-festa bil-kelma supremazija. Naħseb il-kol kemm aħna nafu xi tfisser. Umbat tmur il-knisja, u nispera li dawk li għawek madwari marru l-knisja u nsaqsijom xkien il-Vangelu tal-ħat. U fil-Vangelu tal-ħat, Ġesu nar il-ħat li għadda għalinna minnu l-ikbar wieħed foskom għandu jkun il-qaddej ta'kom. U naħseb hawnhekk hija l-missjoni tal-Knisja x'hija l-Knisja mhux biss tal-poplu, imma tal-poplu li dawk li jemmen. Importanti li nsemmaw dan il-vuċi. Aħna dik li tinkwetana lilna. Li meta inti toħroġ barra u tibda tara anke dawk ix-xeni li ġibt hemmhekk. Li minflok għaqda tara mibeda u aħna suppost li qed inwasslu bħala Knisja u bħala nies li nemmnu għandkom kull dritt li ma temnux ma jimpurtax imma l-Knisja tixtieq u temmen lil dawk kollha li jemmnu u tixtieq tinkludi anke lil kulħadd biex tagħti anke dil-viżjoni. Jiena naħseb importanti li meta semmiet anke x'inhu l-poplu, jiena nagħmel dil-mistoqsija, u Ġesu Kristu fejnu? Fejnu Ġesu Kristu? Fil-festi tagħna fejn qiegħed Ġesu Kristu? U neqafaw. Ok, mela, ok, mela, interessanti. Eh,